Ninyenda kuba evugire emporogomo y'oruganda rwa Idi Ekitsinsi kya Dahuda Enyonyoozi y'obusheeshe Omushana gw'abarikweera Owayemeera na Danieli Ebiro bishatu omu kiina ky'entarika Gujegyera Owayemeera n'amaiso ha Kisadiraka na Aberunego omu kikoomi ky'omuriro Bakagyenda batahiire Owareeba ise empumi Akagyenda ise emuga efa Amatu ebikuhurira ebiteetaba Bikagamba abafiire bakazooka Akakora emirimo mirungi omu nsi Omwana wa Ruhanga bakamutura busha Akaba ateine rubanja Ogwo Mugabe Rugambo Bakamwanga abaseesi baamuteera emirimo ya Nyamuhanga tibaayetegyereza mirimo y'ekibi kyabaita amaisho g'omwoyo ngu omushaija aine obwengye bwingi naayenda kutwara ebibanja byaitu nimura eki tumwita ogu muntu akeebeherera Ruhanga. Baagwisa akagwe baayanga omwana wa Ruhanga atambira abashobeirwe ashushure amaizi ga barikuhurira ainamura abainamire ashetsye abatee niho kutandikira kusheka ati Amuri ebyagyenziire ebyanyagirwa bigarura busya ahungure enfuuzi n'enfwakazi ahwere abaakata eyamba atambe endwara z'omubiri n'ez'omwoyo ayongoize otarikumumanya omugwera aroreho ihemure nawe arugaho amwetegyereze. Bakamwanga ogwo abasiisi baamuraarira aha kiro baayekwata oti kaba baaraara omu tugombe nibakima enaama y'okumwita nibagira ngu tarikubamanya haza akaba naabeetegyereza akabeetsiza yaahikiiriza ekigyendererwa endagaano ei yaaragaine na Ruhanga. Akaba aine amaani n'obwengye n'obushoboorozi kumaraho enteekateeka y'abasiisi ku yaabareebire yaabasaasira agira ati aba tibaine eki barikumanya yaayomera atibambirwe aha musharaba Omwana wa Ruhanga. Enaku n'obusaasi obuzaara akantu ogwo egyo naku ku yaabaire neemwizira omutima gwe gwatiina omubiri gwashwekwa enshumba agira ati Tata ku waakureka ekyo kikopo ky'obusaasi kikampingura Yaija ku yaayenda endagaano ye na Nyamuhanga yaaza omu ka yaamureeba aha maisho yaagira ati, Taata onsaasire ka kibe nk'oku orikwenda kitaba nk'oku omubiri gwangye gwantwarize. Yaayemera baamubamba naareeba baamukomerera n'emisimaari ya inci mukaaga baamujweka engata y'amahwa omu mutwe baamuteeza enkoni n'ebiti baramusaasira bakamujweka omu bindo ngu yangwe nk'oku tari mwana wa Ruhanga. Yaaburamu omu abasiisi bazaara akantu batiina mpora tibaramugiriire mbabazi. Eiguru niryo ryamugiriire esaasi rikatiina kumuteera reeto eihanda ajwaire busha kandi agarami n'obusaasi bwingi. Ensi yaashweka omwirima okuruga aha shaaha ya mukaaga okutaaha ya mwenda abasiisi baabandana baayuuguma baagamba ebigambo. Abamwe baagira ngu ogu mushaija ou twabamba naabaasa kuba atari Omwana wa Ruhanga ahabw'okuba ataine rubanja. Omwana wa Ruhanga ku yaasingwire Nyamuhanga yaagamba n'eiraka Ruhanga ati, Abasiisi mutaahe ekyaaho orwigi rw'eiguru omukingo gwa ekaari ogwatagwa. Embabazi za Shumba Omuseesi yaayebembirwa maraika wa Ruhanga. Yaagira ati, Niinye Mukama Ruhanga waanyu otabura mu biro by'enaku abankunda mbataho omu mutima bansherura abantunga nkunda beeteeseho ekyarimo. Nyowe ngira ngu niho yaagambiire omuri Isaaya eshuura makumi ana na ishatu okutandikiraho ati, Niinye Mukama Ruhanga owaabahangire. Ati, Na hati naabacungura, nimwira okwo ku muriraba omu maizi maingi tigaribatwara n'omuriro gurikwaka n'ebirimi byago tibiribakoraho. Mutuzaare bantu mwe, mutuzaare. ente. Omugambo abo gwevugire embogo n'enjojo, ebishwaga n'enturegye, orutaro n'omushana, ngu evugire ebihangirwe bya Nyamuhanga, ente ezi Ruhanga yaaha Asiirire akatunywanisa nazo. Nkateekateeka aha nte n'omugambo omu ihanga ryaitu naashanga kiri ekintu kimwe, naashaba abeebembezi ba Uganda n'abagurutsi bakuru batuze ente ndahakanise naazeevuga rwatu.
Ka mbagambire omushana gwaitaire omuri egyo nsi ekakunduuka yaabinga bakama baayo. Ensi egyo yaakunduuka n'ebishaka byaragarika, ekaba etakiine twizi na twondo, baanyina ente baaragiire amasyo ka kyeera riragaragaha hene engyera nshaara. Agandi omuri bugoobe ka, tagaaserikirira nyombi orw'emigaanda tiraafurikire kurenga ka ekicooro bwengye nka mukama aza.

Zaatera nokihonzya kya mushabe rukombe rwa kabeteri n'ekiniga kya karembeezi. Abariisa b'ente nimumanya rukundo y'ente izairwe kumwe, ikazaarwa kumwe, zaatsibikwa kumwe, zaakunda niizaa, niirwana, itaana emba omu kubinga, niitegyeka n'amazooba. Mbwenu karembeezi ekaba etwire nka egiceeri ekya rumwe. Ekaba eine ekiniga kya nyamweshu ya kya mushabe etakamurerekyeza mpembe gombi. Ekaba eyekubiise eizaara ry'okubanza, eine enziika, eine ekiniga etuura nabyo aha mutwe mitwe tutagimanyire. yaahiirwa yaatunga eki eyosire neeyetenga. Zaagabirana yaagira ondi omu kishambira ky'ente ye agiburira ekaba yazaahire omu ntunga enye n'ezaabu iri ibinga ina. Yaata omunwa omu mikono neegira ondi eshobeirwe yaagambira omu kitundu eiraka arihanga ente zoona zaahinduka kureeba ekyabaho. Yaagiteera eyakyabireeba neerigaruka omu bikwaato ateera enyamaishwa yakyamusha byota akamureerekyeza mpembe gombi. Kunu mwareebire endwaano y'akarembezo na Kyoonzi niitwarana. Enkomyo yaashaara yaashaakaara, naagyehurira ahansi n'ahaiguru, naatiina, naatsimba amaju, ente neeshabira Ruhanga.
Akaikongorora ente embi, ekeemera ahaiguru omu biciri bya rwengo, ndahurira empembe gaazo g'ebishunga niicwanisa enyana nto niziigyenda aha mugongo. Enkombe ezi niiborooga, yaahinda yaazeeshika rwagati nayo ei zirikushamaara. Zaagibingo Ruhanga rwo akaba areeta endagamba byabo eriho kangamba enjura yaitaire. Kwonka zaagibingo Ruhanga rwo akagaaga rwashamukire munonga, akabura oku yaataanana nk'oru Ruhanga rwanamiire. Byakuura emikono n'amaguru kangamba enjura yaitaire.

Ekazaarwa n'ebihogo ebikwetsire by'orikumanya by'ekikombe, ekazaarwa n'ekiina ky'omusu, ekazaarwa n'oturiko tukye tw'otutara, ekazaarwa n'akakundi k'akaromba kakye karagaire, ekazaarwa n'ebaraasi y'omukundi eyabariisa mweta orurunga, ekaba ekanzire omu mbaju, eteire akagambo omunda eri nkye erindaingwa eri nungi, nangwa ekaba etari kikaaka nk'empangare aha kyabijagu, kwonka ekaba eri nungi munonga nkagira nti enfumu waagicwa bucweki, nti waaba omurungi otaine kamogo ozairwe n'ebisangizo by'obunyebwa nk'oku abihenda bazaarwa n'eby'obutegyeki, naahendera n'enyana ya byabaraasi batunga ntemwe mutuzaare. Mutuzare, mutuzare. Yego tata.